आइ हम सूजीके मिठाइ बनबऽ जा रहल छी सूजी मिठाइ बहुत सुन्दर बनै छै तऽ अहाँसभ ई वीडियो पूरा जरूर देखबै ओहिके लेल हम आधा कटोरी सूजी लऽ लेलहुँ हँ आ ई हम चीनीके बूरा लऽ लेलहुँ हँ आधा कटोरी आओर ई खोआ अइ एकरा हम घरेमे बनेलहुँ हँ खोआ बिल्कुल ताजा हेबाक चाही ओ ध्यान राखैके छै आओर ई कनि नारियल कद्दूकस कऽ लेलहुँ हँ घसि लेलहुँ हँ एहि पाँच छओ टा इलायची लऽ लेलहुँ हँ एकरा हम चूड़ि लेब एतऽ हम गैसपर एगो लोहिया लऽ लेलहुँ हँ

पानि दैके छै डेढ़ कटोरी पानि दऽ देलियै आब एकरा पानि सूखै तक एकरा हम चलबै सूजीके पका लैके छै देखियै सूजीमे से पानि सूखि गेलै हँ बिल्कुल आब एहिमे दू चम्मच चीनी दऽ देबै चीनी कमे एखन दैके छै कियाकि चीनीके बूढ़ा हम सेहो देखेने छलहुँ हँ तऽ ओहो डालबै तऽ एहिमे हम दू चम्मच चीनी दऽ देबै दू चम्मच चीनी दऽ कऽ आ फेर एकरा कनि देर बढ़िआँसँ लटपट कऽ कऽ भूजि लै छै देखियौ एतऽ बढ़िआँसँ हम एकरा मिक्स कऽ देलिए हँ आब गैस बन्द कऽ देबै आओर एकरा ठण्डा हेबऽ देबै थारीमे एकटा प्लेटमे निकालि लेबै एकरा ठण्डा हेबऽ देबै एतऽ देखियौ ई ठण्डा भऽ गेल हँ बिल्कुल ठण्डा नहि कनि हल्का जैसे हाथमे बर्दाश्त हुए ओहि हिसाबसँ लऽ कऽ एहिसँ तरहत्थीसँ एकरा बढ़िआँसँ सानि लेबै मिला कऽ आटा जेना एकरा सानि लैके छै तो देखियो हम बढ़िया से आटा जना एकरा सान लेलो हाँ अब हाथ में घी लगा दे के छै घी लगा लेबे आ तखन एहिमे छोटे टा के लोई लऽ कऽ एकरा गोल बना देबै एकरा अंगूठा से बीच में गहीर कऽ दैके छै एकराके गहीर कऽ देबै तखन तक ई जे खोआ लेने छलिए हँ एहिमे सभचीज मिला देबै नारियल दऽ देबै ई इलायची कुटि लेलहुँ हँ से इलायची दऽ देबै आ ई चीनीके बूरा जे छलै हँ से दऽ देबै मीठ अपना हिसाबसँ देबै जेना खाइत हैब कम बेसी ताहि हिसाबसँ एकरा सभटाके बढ़िआँसँ मिला दैके छै मिला देलियै हँ आब जे ई बनेने छलियै बॉल जेना एहिमे एकरा भरि दैके छै भरि देलियै आब चारू तरफसँ एकर मुँह गोल गोल घुमा कऽ बन्द कऽ देबै देखिए पूरा बंद हो गए हैं बढ़िया से अब दोनों हाथ के तरह थी के बीच से एक गोल गोल कहीं दबा देवे देखियौ एनाही कऽ कऽ सभटा हम बारी बारीसँ बना कऽ ई भरि लेबै बीचमे एकरा गहीर कऽ देबै एहिके अन्दरमे ई खोआ अगर खोआ नहि हैत तऽ नारियलके भूसीमे इलायची चीनी मिला कऽ सेहो भरि कऽ बना सकै छियै तऽ ओहो खाइमे बहुत नीक लागत

एतऽ देखियौ हम भरि लेलहुँ हँ आ एतऽ गैस परमे हम लोहिया लऽ लेलहुँ हँ एहिमे हम रिफाइन दऽ देलियै हँ रिफाइनमे एकरा छानि लेबै ताहि दुआरे रिफाइन दऽ देलियै हँ बिल्कुल गैस कम कऽ कऽ एकरा छानैके छै बिल्कुल हम गैस कम रखने छियै तहिमे हम रिफाइनोके गरम केलियै हँ

छानि लेलहुँ हँ एहिसँ ज़्यादा आब लाल करैके एकरा नहि छै आब एकरा निकालि लेबै देखियौ ई कतेक सुन्दर ई सूजीके मिठाइ बनिके तैयार भेल हँ एनाही कऽ कऽ हम बारी बारीसँ सभटा छानि कऽ निकालि लेब तऽ देखियौ सभटा हम बना कऽ निकालि लेलहुँ हँ आधा कटोरी सूजीसँ दस एगारहटा करीब बनल हँ ई ओहि हिसाबसँ अहाँके जतेक बनबैके हैत ओहि हिसाबसँ सूजी लऽ लेब सभचीज ओहि हिसाबसँ लऽ लेब ई वीडियोके पूरा जरूर देखब आओर अहूँसभ बनायब एहि वीडियोके ज्यादासँ ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करबै देखियौ ई बहुत मुलायम बनि कऽ सूजीके मिठाइ तैयार होइ छै खोआ भरल सूजीके मिठाइ जरूर एक बेर अहाँसभ बनेबै बहुत नीक लागत सब्सक्राइब जरूर करबै वीडियोके लाइक करबै